Korwo nderirĩria gũkorwo ndĩ mwandĩki wa mabuku na mĩthako, ingĩrĩria gũkorwo ndĩ mwandĩki ta ũmwe wa bũrũri wa Ngeretha wetagwo William Shakespeare. Na korwo no ndĩrirĩrie gũkorwo ndĩ mwandĩki wa mabuku na rũthiomi rwa Gĩkũyũ, ingĩrĩria gũkorwo ndĩ mwandĩki ta Ngũgĩ wa Thiong'o. Aya nĩ andũ makoretwo mena itemi inene mũno. thĩinĩ wa thiomi iria makoretwo makĩandĩka thĩinĩ wacio. Like, comment, and subscribe. Okorwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo William Shakespeare wa mwena wa Ngeretha, wĩra wake nĩ watũmire rũthiomi rwa gĩthũngũ rũkorwo rũgĩongerera ciugo ingĩ na ũgĩthondeka mĩtugo ĩngĩ ĩtarĩ kuo thĩinĩ wa mĩtugo ya athũngũ. Angĩkorwo nĩ mwandĩki ta Ngũgĩ wa Thiong'o, onake nĩ arutĩte wĩra mũingĩ mũno akongerera thiomi na ageka maũndũ mangĩ maingĩ magũteithĩrĩria. rũthiomi rwa gĩkũyũ. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria ngũgeni na gĩtĩo thĩinĩ wa ceceni itũ ya ũma na tũrore mũtũrĩre wa mũndũ ũgwĩtwo William Shakespeare ũrĩa kũrĩa aciarĩirwo na mũtũrĩre wake nginya hĩndĩ ĩrĩa arĩkirie kũhurũka na mawĩra marĩa arutire matukũ marĩa arĩ muoyo. niĩ tũgũkorwo nawe njĩtagwo mwarimũ ngotho william shakespeare nĩwe mwandĩki ũrĩa wĩrĩkanaga mũnene mũno thĩinĩ wa rũthiomi rwa gĩthũngũ andĩkĩte mawĩra maingĩ mũno mawĩra mĩthako na mabuku makĩria maigana rĩmwe na mĩthako ĩrĩa andĩkĩte rĩ nĩ mĩthako mĩrongo ĩtatũ na kenda wĩra ũcio wake nĩ ũtaũrĩtwo thĩinĩ wa thiomi nyingĩ mũno nĩ tondũ andũ nĩ mendaga gwĩbundithia na wĩra wa mũndũ ũgwĩtwo William Shakespeare. William Shakespeare aciarirwo mwena wa Stratford, gũkũ nĩ mwena wa Ngeretha mairũ igana rĩmwe gũthini kwa, uh, uh, kwa taũni ya London. Aciarirwo mweri wena mweri mĩrongo ĩ- ĩ- ĩrĩ na ithatũ mwaka wa ngiri ĩmwe magana matano na mĩrongo ĩtandatũ na inya. nĩwe warĩ mwana ũrĩa mũkũrũ thĩinĩ wa, bũrũ- wa bamĩrĩ yake na atuĩkire nĩwe mũkũrũ thĩinĩ wa bamĩrĩ yao nĩ tondũ ciana iria ingĩ ciaciarĩtwo mbere wake airĩtu erĩ othe nĩ makuire me ciana nini agĩkorwo we nĩwe wa mbere gatagatĩ ka ariũ a nyina angĩ atatũ na arĩa nyina angĩ erĩ maciaranĩirwo na mũndũ ũgwĩtwo Gilbert Richard Edmund na airĩtu erĩ nĩo Ann ũrĩa wahurũkire na mĩaka mũgwanja na Joan. Ithe John Shakespeare arutaga wĩra na ngothi. a- ngothi iria citumaga groves na ũmenye hĩndĩ ĩyo bũrũri-inĩ wa ngeretha andũ nĩ mahũthagĩra ngothi mũno gloves nĩ ũndũ wa andũ arĩa makoragwo magĩtwarithia mbarathi koguo biacara ĩyo yake nĩ yagacĩrĩte mũno na ĩkorwo arĩ mũndũ warĩ na mbeca john shakespeare Nĩ aingĩrĩire mwena wa ũteti wa, wa, wa, wa taũni yao ya Stratford na agĩkorwo nĩ athiĩ nĩ tondũ arĩ mũndũ wĩna mbeca na mũndũ wĩna igweta na agĩkorwo nĩ atuĩka nĩ akinya nginya kĩwango gĩa gũkorwo arĩ mĩa wa itũra rĩa Stratford no nĩ tondũ wa itũmi citoĩkaine nĩ atiganire na siasa na agĩcokerera biacara ciake. mahinda macio rĩ rĩrĩa shakespeare william arĩ mũnini na nĩ atonyire thukuru na akĩhota gũthoma ta ciana iria ingĩ cia andũ arĩa ma- marĩ na mbeca hĩndĩ ĩyo agĩthoma grammar na hĩndĩ ĩyo grammar thukuru cia grammar ciathomithanagia maũndũ ta grammar kwandĩka acting na, gũ- na gũthaka mĩthako ya kĩratini. Akinyia mĩaka ikũmi na ĩtano nĩ atigire thukuru na thutha wa mĩaka ĩngĩ ĩtatũ akinyia mĩaka ikũmi na ĩnana nĩ ahikanirie akĩhikia mũtumia wĩtagwo Anal Hathaway ũrĩa hĩndĩ ĩyo we ena mĩaka ikũmi na ĩnana we mũtumia wake Anna Hathaway arĩ na mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩtandatũ. Hamwe mena Anne Hathaway nĩ magĩire ciana ithatũ. Mũirĩtu wa mbere etagwo Suzana na magĩcoka makĩgĩa mahatha Hamnet mwana wa kahĩ na Judith mwana wa kairĩtu. Nĩ ũhoro wa kĩeha atĩ Hamnet nĩ ahurũkire mwaka wa ngiri ĩmwe magana matano ma mĩrongo kenda na ithathatũ arĩ na ũkũrũ wa mĩaka ikũmi na ĩmwe. ona kũngĩkorwo mũndũ ũgwĩtwo William Shakespeare arerirwo na akĩrererwo itũra-inĩ rĩa Stratford nĩ nĩ tondũ wa ũthaki wa thenema hĩndĩ ĩyo thenema cia- ciathakagĩrwo taũni-inĩ ya London na kwoguo nĩ gwakinyĩrire atĩ no nginya angĩathamire eh, Stratford athiĩ mwena wa London nĩ atigire family yake mwena wa Stratford agĩthiĩ London athiĩ London akĩanjĩrĩria karia yake eta mũthaki na mwandĩki mwaka wa ngiri ĩmwe magana matano ma mĩrongo kenda na igĩrĩ na nĩ akoretwo akorirwo akĩruta wĩra mwena wa London kwa ihinda agĩũkaga kũrora family yake mwena wa Stratford no nĩ

Mĩthako yake ĩrĩa yũĩkaine mũno nĩ mũthako ta Romeo and Juliet, ũngĩ wĩtagwo Julius Caesar, Hamlet, Macbeth, The Tempest, Much Ado About Nothing, Othello na The Merchant of Venice. William Shakespeare nĩ gatagatĩ ka andĩki arĩa marutĩte wĩra wao ũgakorwo wĩra ũcio nĩ wa kwendeka mũno, tiga tu o rũthiomi-inĩ rũrĩa andĩkĩte, toguo andĩkire thĩiniĩ wa rũthiomi rwa gĩthũngũ, no wĩra wake ũkendeka mũno nginya thĩiniĩ wa thiomi ingĩ, na ũgatuĩka wa gũtaũrwo thĩiniĩ wa thiomi ingĩ nyingĩ mũno nĩgetha andũ methomithie. Angĩkorwo William Shakespeare nĩ akuire kĩndũ ta mĩaka magana matano nginya ũmũthĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa akuire nginya ũmũthĩ, mawĩra make no mathiaga na mbere na gũtarwo thĩiniĩ wa thiomi ingĩ, na magathomwo. thĩinĩ wa ma universities nĩgetha andũ merute thĩinĩ wa m- na literature magĩthoma literature nĩgetha mamenye wĩra wa William Shakespeare na ũrĩa arutaga wĩra wake thĩinĩ wa lugha ya gĩthũngũ nĩatuĩkire wa kuongerera thiomi ingĩ nyingĩ mũno tũhũthagĩra nginya ũmũthĩ citarĩ kuo no arĩ thĩinĩ wa wandĩki wake tondũ nĩ angĩabataire kũhũthĩra rũthiomi handũ akongerera thiomi na thiomi icio nĩ cihũthĩkaga nginya ũmũthĩ o we nĩ acangĩire mũno thĩinĩ wa romance kana ũrĩa andũ makoragwo makĩendana nĩ ũndũ wa mĩthako yake ĩrĩa andĩkire ya wendo. Kwoguo athũngũ nĩ mambirie gũcenjia ũrĩa makoragwo makĩendana kana ũhoro wa ũhuhi. Thĩinĩ wa poems nĩ arutire wĩra mũnene mũno na agĩcenjia... kana akĩongerera thĩinĩ wa ũrĩa andũ makoragwo makĩandĩka poems kana ũrĩa ciandĩkagwo hĩndĩ ĩyo. Wĩra wake mũingĩ mũno nĩ ahoire kuma kũrĩ Kĩra Team tondũ hĩndĩ ĩyo nĩkĩo kĩahũthĩkaga mũno thĩinĩ wa poems, agĩtuĩka wa gũkorwo nĩ ahoya mũndũ kuma rũthiomi rwa Kĩra Team nginya rũthiomi rwa Gĩthũngũ, na ũndũ ũyũ nĩ ũtũmĩte, nĩ watũmire William Shakespeare kana ũhoro wa wandĩki ũcio wake ũtũme Gĩthũngũ... gĩake nĩ kĩega gũkĩra thiomi iria ingĩ. Ũyũ nĩwe William Shakespeare, ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra itũ nĩwe tũkũroraga, na thĩinĩ wa tabarĩra iria ingĩ cigũka nĩ tũgũkorwo tũkĩrora mabuku make, mabuku ta Romeo and Juliet, Othello, mabuku ta Hamlet, Macbeth. na the merchant of Hades nginya hĩndĩ ĩyo rĩ niĩ ndakwendithĩria mahinda mega na ngai wa muoyo arokũmenyerera agĩkorwo ndũrĩ ndũ subscribĩte ĩtĩkĩra ũtu subscribe kana ũtũ follow na ũ like video citũ nĩgetha hĩndĩ ĩngĩ twaruta rĩ ũkorwo ũkĩmenya nĩ twaruta ndakwendithĩria mahinda mega